into my heart. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Yɛn Awurade reba, ɛyɛ nokorɛ. Awurade ɔreba. Na ɛba a ɔba nyinaa ne sɛ ɔba abɛfa yɛ akɔ fie. Ɛfiri sɛ asase yi so biribi papa biara ni asase yi so biom. Anidasoɔ nyinaa sa wɔ asase yi so. Ɛno nti Kristo ba a ɔreba nyinaa ne sɛ, ɔbrɛ a me ne wo, amanneɛ a me ne wo yɛ nan mu no, ɔreba na wabɛfa yi akɔ fie. Ɛnnɛ nso, mo somfo Patrick Asante na me ne mo ahyia Homeda anɔpa yi. Ɛyɛ nkuranhyɛsɛm a me ne wo yɛrebɛdwendwen ho na ɛkanyan wo na ahyɛ wo nkuran na woatumi de atena bɔne wiase yi mu. Yɛmmɔ mpaeɛ, Ɔdɔfoɔ. Yɛn yɛn Agya Ɔsoro Boafoɔ Baatan pa, Nyame a wohyira baako a Noa hyira pem, mpempem mu ahoɔfɛ Agya, wo deɛ wo kaa ɛba mu, wo hyɛɛ gyina. Ɔdɛɛfoɔ, woahyɛ yɛn bɔ sɛ nnɛ homeda yi wobɛhyira yɛn, wo mma, yɛn akoma nyinaa resu frɛ wo sɛ yɛhia wo nkyɛn nhyira. Ɛno nti Ɔdomfoɔ, bɛhyira yɛn na bɛhyɛ yɛn den, bɛkanyan yɛn awiemmerɛ mu na yɛatumi agyina ama wo wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Nyame mma, ɛnnɛ, nkuranhyɛ a mepɛ sɛ mede hyɛ wo nkuran nyinaa ne sɛ, Asase yi so biribi papa biara nni asase yi so biom. Ɛnnɛ wobɛte, yɛse obi akum obi. Ɔkyena wobɛte, yɛse onua bi anya kaa akwanhyia. Kyerɛ sɛ deɛ yɛte nyinaa ne sɛ, awerɛhoɔ, yareɛ, ɛkɔm, ntɔkwa, basabasayɛ na atu asete wɔ man mu. Wei kyerɛ sɛ biribi papa biara nni wiase yi mu. Ɛno nti Tweaduampɔn Nyame, ɛnnɛ Homeda yi wɔhyɛ me ne wo mmienu nkuran sɛ, deɛ yɛrekɔ so nyinaa nyɛ sɛ wɔnhuu yɛn, Nyame sɛ n'aso ate, n'ani ahu ɔbrɛ a yɛrefa mu nyinaa, na wɔhyɛ me ne wo mmienu bɔ sɛ ɛnkyɛ ɔbɛba abɛfa yɛakɔ fie. Ɛno nti deɛ ɛhia titiriw ne sɛ, Me nua, hyɛ wo ho den. Onua, kanyan wo ho. Menyɛ mosomso saa. Baabi a woda no, ɛnyɛ wo dabrɛ. Woahwe fam a, Nyankopɔn ka kyerɛ wo sɛ, Sɔre gyina hɔ. Nyame sɛ, Hyɛ wo ho den, na ɛnkyɛ yɛbɛduru fie. Me nua a wutie me anɔpa yi, ɛnkyɛ na Kristo aba. Ɛno nti, ka kyerɛ wo nua a ɔrete nisuo sɛ, Nyame bɛpepa n'aniwa mu nisuo. Ka kyerɛ wo nua a ɛkɔm de no sɛ, Nyame ɔbɛma no amee. Ka kyerɛ wo nua a ɔredi awerɛhoɔ sɛ, Ɛnkyɛ Nyame bɛsiesie no, na ɔbɛma n'awerɛhoɔ nyinaa adane anigye. Ɛnnɛ anɔpa yi, mepɛ sɛ me ne wo susu asɛm bi ho a esii mmerɛ a na Mose ne Israelfoɔ nam wɔ serɛ no so no. Na Mose de Israelfoɔ atwa Po Kɔkɔɔ na ɔde wɔn akɔtena serɛ no so. Ɛduruu baabi no, Mose kɔdii Israelfoɔ anim kɔgyee Mmaransɛm Du wɔ Mantin Sina de brɛɛ Israelfoɔ. Ɛduruu baabi na aka mmerɛ tiawaa bi na wɔrebɛtwa Yordan akɔ Bɔhyɛ Asase no so. Nyame ka kyerɛɛ Mose sɛ, M'akoa Mose, ɛyɛ. Foro bra bepɔ yi so na bɛda. Ɛno nti Mose kɔɔ sɛdeɛ Awurade teɛ no. Na ɛkɔbaa sɛ Mose akoa a ɛyɛ Josua, na ɛsiane sɛ ɔne ne panin anante ara, na wɔyɛ tu anamo ara, na Nyame na ɛfa ne panin so de no yɛ anwanwadeɛ no, ɛduru baabi no, na Josua na wamoto. Na Joshua ne watɔ baha, mpo na Israelfoɔ no nyinaa ayɛ dɛn? Atɔ baha, ɛfiri sɛ Mose a ɔbɛdi wɔn anim de wɔn akɔ bɔhyɛ asase no so no, Nyame sɛ ɔmmra na ɔmmɛda. Hwɛ anigyesɛm a Nyame de hyɛɛ Joshua nkuran, ɛmaa wɔtumi tintimuiɛ, na wɔtumi kanyan no ho, na wɔtumi yɛɛ den yɛɛ nnam no, yɛbɛhunu Joshua 1 7. Sɛɛ ɔtomɔ no ara na ɛkɔma me ne wo mmienu. Sɛ yɛhwɛ Joshua 1 7 a. Asɛm a Nyankopɔn ka kyerɛɛ Joshua, Ɛnnɛ na mepɛ sɛ woyi Joshua din firi hɔ na wode wo din hyɛ hɔ. Mepɛ sɛ woyi Joshua din firi hɔ. Ɛnnɛ Joshua wonni baabiara, enti fa wo din hyɛ hɔnom. Asɛm no nyinaa ne sɛ, Hu ara na ɛnyɛ den na yɛ nnam pa ara. Na ɔse, Hwɛ na di mmara a mehyɛɛ m'akoa Mose no nyinaa so. Mfiri ho nkɔ nifa anaa benkum. Na deɛ wobɛkorɔ nyinaa, woadi yie. Nyame ka kyerɛɛ Mose sɛ, Wo ho ara na ɛnyɛ den, na ɛnyɛ nnam pa ara, na hwɛ na di mmaransɛm a mehyɛɛ m'akoa Mose nyinaa so no, hwɛ na di so, na mmom hwɛ na woankɔ benkum anaasɛ nifa. Na di so nyinaa, baabi a wokɔ biara no, hwɛ na di so, na ɛbɛsi wo yie. Sɛ ɛwɔ toma no na ɛkɔma me nom mmienu. Nyame ka kyerɛ me nom mmienu. Mmara nsɛm Nyame no a ɔfiri tete na wɔdii Mose akyi, ɔhyɛɛ Abraham nkɔm na wɔde bɛwiee Mose so na wɔde bɛwiee Israel so no, sei Nyame no ɔda so te ase. Sɛ ɛwɔ toma no, ɛkɔma me nom mmienu nso sɛ, Nyame sɛ, yɛnhwɛ ne yɛnni ne mmara nsɛm so. Yɛnhwɛ ne yɛntutu yɛn anamɔ nsi yie, yɛnhwɛ yɛnyɛ deɛ Ɔno Awurade wɔ seɛ, yɛnhwɛ na yɛnyi Onyankopɔn ne Ne suban adi nyɛ dɛn mfa nkyerɛ afoforɔ. Na ne nyinaa mu no, Ɔka hyɛ me ne wo mmienu nkuran sɛ, sɛ yɛyɛ saa nneɛma yi a, yɛtutu yɛn anamɔ nsi deɛ ɛyɛ, yɛdɔ yɛn yɔnko sɛ yɛn ho, Yɛkae Homeda ne yɛyɛ no kronkron, na yetumi huhu ma yɛn nuanom. Yɛkae afoforo sɛ wɔn ɔhaw mu nti yɛbɛboa wɔn, na yetumi de afoforo mfomsoɔ nyinaa yɛ dɛn? kyɛ wɔn a. Nyame sɛ ɛbɛsi yɛ yie. Ɛbɛwie yɛ yie. Na botae a yɛpɛ sɛ yɛduru ho no, Nyame bɛma yɛaduru ho. Kaa me wɔ ha. Anɔpa yi, nkuranhyɛsɛm a meka nyinaa ne sɛ, Yesu din mu, ɛnsi wo yie. Ɔno ara Twedeɛ Mpo Onyame a Ɔpata ko na Ɔgye bo bɔ ko bɔ no bo no, Ɔmpata wo ko mma wo, na Ɔnnye wo ko no nko mma wo. Kwan sie fa mu Nyame, a baabi a kwan asie no Obie kwan to hɔ no Nyame Ɔmmɔ kwan nto baabi a kwan asie wɔ w'akwan mu no mma wo. Kwankyɛn dunsin a wɔsoɛ brɛfoɔ no, deɛ meka nyinaa ne sɛ Nyame Ɔnsoɛ wo wo haw nyinaa mma wo. Nyame onsiesie wo anɔpari, Nyame onhyɛ wo den, Nyame nkanyan wo gyidie, Nyame mma wo nhu wo nna kan na woanya nyansa koma na ade asom ɔno teasefoɔ Nyankopɔn no. Mesrɛ Awurade nhyira sɛ Nyame ɔnnum wo anɔpari, Nyame onsiesie woakwan nyinaa na ntene wɔ nanimu, Nyame ɔmmɔ wo ne w'abusua ho ban, onyi yareɛ kɔdiawuoyi mfiri wo ne w'abusua mu, onyi mfiri wo ne w'asafo mu na wonpae kwan pa nto hɔ mma wo. Na woatumi asom no gyidie ne nokware mu, na sɛ wɔpue a, wɔabɛto sɛ yɛfata. Yei me srɛ titiriw ne sɛ ɔdom ankoma Twɛdiɛmfoɔ Onyankopɔn no ɔntwerɛ wo ne me ne yɛ din nkɔ nkwa nwoma no mu, na sɛ wɔpue nnɛ o, wɔpue ɔkyena o, wɔabɛto sɛ yɛfata. Ɔnhyɛ yɛ den na wɔnsiesie yɛn wɔ Jesus Christ ne Dɔba no din mu. Amen. Nyame mma mom yɛmmɔ mpaeɛ. Wo a wotumi ade nyinaa yɛ nkwa kamafoɔ anɔpa yi wonam wo tumi ahoɔden so watwa Joshua mfoni akyerɛ yɛn na wɔtoma no akɔ ma sɛ Joshua bi ni baabiara yɛbɛtumi agyina sɛ Joshua ɛno nti yɛmmra so sɛ twedeɛmfo Nyame wo ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnhyɛ den na yɛnyɛ nam Na mmom ne titiriw no, yɛmfa wo Kristo wo trenee no so, yenni w'asɛm no akyi, na atumi awie yɛn yie. Adom Wura, boa yɛn nea enti menya asɛm no yɛfoɔ. Agya, boa yɛn nea enti mentutu yɛn anammɔn nsi deɛ korɔn. Agya, boa yɛn nea enti mentutu yɛn anammɔn nsi wo Kristo w'ananmu mu. Agya, siesie kwan ma yɛn. Agya bue yɛn ani na yɛnhunu wo yie. Agya bue yɛaso mu na wokasa a yɛate wo nne. Agya te yɛano na yɛatumi aka nkuranhyɛ nsɛm, nhyira nsɛm akyerɛ yɛn abusua, akyerɛ yɛn mfɛfoɔ, akyerɛ yɛn mma, na awie mu deɛ ama yɛn. Deɛ ɛka nyinaa ne sɛ wo Twedeɛ mpo Nyame, siesie honhom ne honam ani na kanyan yɛn gyedie na yɛatumi afata wo Kristo. Na wɔ soro bɔ mu na sɛ wofrɛ w'ahoteefoɔ a, ɔma yɛatumi agyina w'anim.